нәфселәребездән һәм шайтаннан. Э, хәзер инде, иншалла, без 20, 15-20 минут сүлибез, аннары хотбаны э, адәт буенча әзген генә, кыска гына бетерербез, иншалла. Нидән хәзер хотбаннан сөйлибез, чөнки шундый вопрос, шундый тема күтәрелә, кайсы да может кешенең э, сүләве безгә кирәгер, интерактивный диалог булыр. Аның җавабы безгә булыр, сезгә сорау бирермен, Чтоб безгә сүләргә, хотбада үзегез беләсез тү сүләргә ярамый. Күптән инде мине бер ничә вопрос ишемне кәтеклый, ул безнең безнең авылда шундый гадәтләр була, үзгә авылларда, үзгә шәһәрләрдә һәм дә үзгә илләрдә дә була.

И бездә э, соңгы вакытны әлбәттә дә утыруларны уздыруны э, авырайта башладык. Шулай бит үз-үзебезгә ул темаларны без авырайта башладык. Пәйгамбер саллаллаху алейхи вәсәлләм әйтә, бәрәкәтле шул ника, шул туй. Кайсы әлбәттә дә уздырылган

Физически хатыныгызны удовлетворять итәргә көчең булса, өйләнегез, дигән. Ул яшьләргә обращается. Аңлыйсыз? Ә без кайбер вакытны шул өйләнү никяхны булсын, туйны булсын, гадәтләр белән булсын, зур затраталар белән үткәрү булсын, үзебезгә авырайтабыз, и яшь кеше нишли?

Вот. Анда ничек бездә шулай ук ике яктан да акча бетә, шулаймы? Хәзер безден авылда мин малаемны өйләндерсәм акчам бетә, син кызыңны бирсәң, шулай ук акчаң бетә. Хәтта и унсигез-егерме ел үзеңнең кызыңны асра асра и бир, жалко, елыйсың, балаңны уйлыйсың и әлдә күпме затраталар бетә.

Ә безнеке күпме бетә монда? Соравыбыз бар безнеке кемнәр иргә бирүче белән бирүчеләр яшьләр белән Шулай ук примерно.
Ну примерно да около того биш алты йөз җиде йөз сигез йөз бүгенге көндә и ул вообще өлкә дә булса иде ул более менее Прилично акча. Шулай бит? Аны кемдер ел буе таба, кемдер ике ел таба, кемдер өч ел таба. Без сөйләмибез шул кешеләрне, кемнәрнеке в достатке, аларның возможностьлары бар. Әлхәмдә Аллаһ Тәгалә биргән, рәхим итеп, яхшы ул. Но үз-үзебезгә авырайту, кеше артыннан бару безнең яшьләргә авырлык китерә. Мин зайтып сорыйм аларга, айтам, Кызны кнестәгә акчасы бетә. Ул айта, кыз, кызнын өстендә. То есть адәт бар. Кыз должен шуны эшләргә, малай шуны. Бездә дә кыз шуны, малай шуны. Бездә кыз тиеш малайнын полностью ызбасын киендерергә. Кургучлар алырга, паласлар алырга, тагы ни булса, тагы, тагы, тагы, тагы. Паласлар, кургучлар булса инде малай өендә хәзер анда ызба юк, наверное, виски шесералма более-менее ала тота. Яңыны аласың да и искеләре ул более менее яхшы булса да ул кадр китә все аны белмим кая китәләр да кемнең сарае бар сарайга кемнең гаражы бар гаражга и ул зур акчалар китә тик торганнан аннан алла сакласын аны үзгә темага китмиек ул зур акча бу ул адәт дин буенча ул тиешме булырга динебез кушмый вот Теге, Алмасаң палас гөнаһландың, алмасаң палас бәрәкәтең югалыр. Юк. Динебездә андый зат юктыр. Ләкин бу адәм. Әлхәмдүлилләһ, алдың, яхшы. Ну, кемнең возможности юк? Түләргә, уздырырга, ничәшәр йөз меңгә кургучлар алырга ул юктыр. Безгә тиха гына ниястә. Как әтиләргә, әниләргә, иншалла, алар да барырлар. Шул затларны яшьләргә иңеләйтергә. Без үт күп вакытны яшьләрне үзебез котыртабыз шул эшкә. Яки әни, өйдәге әни особенно, скорее всего, әтиләрне айталмыйм, уздыра, бала может узырга мысы келәмәскә, ә әни уздыра, давай, все, без кешедән кәмме, без шул, алар уздырды, без дә уздырабыз, акча булмаса, дулкка да алабыз, нинди соң проблема, хәзер эшлибез. Ну аннан туйдан соң, туйдан үткәч үк кайчан акча бетә, кайбер вакытта может дутлар да булырга, бу средний халык турында без сөйлибез. Тотына тормыш, хатын, кыз тормышы, ир белән хатын понятно бер ара җирне аякларында сизмиләр, аларга яхшы, весь нормальный, тыналар, весь яхшы. Ну әз ген үтә дә шул эйфория үтә төшә, тотына акча табу, дутлар и тому подобное. И аннан может шайтан китерергә, Вот сиңа була мин Макбукка акча алдым. Потому что проблемалар үтә тотына. В какой или такой, не в какой-то степени все равно ул бар. И кеше уже сәбәп асыла башлый шунарга. Әһә, бак, мин сиңа була түттем, мин сиңа була алдым. Аннан э, кызның әние может нитәргә, бак, соң без, без ызбасын киендердек, ни тагы етми, анда үзгәсе булысы. Аңлыйсың, шайтан керә шул затларга була и тотына да. И яшьләрнең получается үзебез тормышларын тыгылып авырайтабыз. Шуңа күрә ул затларны әлбәттә дә кирәк сүләргә һәм дә иншалла, иншалла мин уйлыйм, көчле халык беренче эшләп бетерергә, бетерергә булмаса да, по мере возможности, кешедән курыкмыйча, кешенең сүзен курыкмыйча, үзебезнең балаларны иргә бирергә яки өйләндерергә. Кайтабыз Белозерьяга, Мордовиягә. Анда кызның өстендә өч мероприятие үткәрергә. Иң беренчесе, иң беренчесе туй. Аларда туй безнең понятие түгел, аларда кода ачыла туйга. Алар иң беренче ярашу дигән, ярашуга килә ике

И алар да первый сүләшәләр, баралар, и аннан берничә атнадан соң, берничә көннән соңмы, тагы шул ук халык бара, подароклар итәләр, алтыннар итәләр, и подтверждать итәләр уже булган ярашуны, ике, аннан, аннан уже фатия, фатия атила аларда никях, аннан уже өченче мероприятие никях, уже өч мероприятие средний алсаң, анда Нормальный чыга и тем более ир кеше килтерә подароклар, алтын, ун-унбиш меңгә тәки, аннары алтын китерә әние кызга, малайның әние, сеңеле булса, сеңеле тоже китерә анарга, аңлыйсыңмы? Таки шул адәт, сиңа подарок, мин сиңа, ә подароклар кечкенәләр төгел и таки, таки ул кучалана бара, кучалана бара да и Ул аннан авырайту була. Аннан малай нишли? Малай үзегез бәлки ишкәнсез, ул полностью кызны нишли? Киендерә. Полностью кызны киендерә. Зимний, осенний, весенний, основной. Ну, сораштым, что летнина бик алмыйлар. Ну, может, булганга. Өч сезонга кызны киендерер. Шуба, соответственно, аяк киемнәр яхшылар, үзгәсе, бусы полностью киендерә. Әмма там шубасы булса кызныкы, аяк киемнәре булса уже бар кеше кеше киенгән, ул әйтә или үзгәне алалар, или ничек тә булса шулай тагы может берне алырга аңлыйсызмы? Ул опять-таки малай киенгән. Аннары кыз иргә чыккач килә үзенең виз коргучы белән, паласы белән и спальные белән дә. Спальные мебель ул кыз китерә. То есть кыз

Аллаһ Тәгаләдән бәрәкәт сорыйбыз инде яшьләр өчен. Ну, может, шундый моментлар булырга, кайчан кеше вынужден булыр аерылырга. Аңлыйсыз? Аннан вот так вот зур проблемага таба китер. Шуннан мәтәмсең юкмы шундый кеше, кем килә үзенең кодасына, кодагиясына, тагы киләләр дә икесенә сөйлиләр. Давайгыз. Бер миллион акчабыз чеккенче яшьләргә. Давайгыз шул бер миллионны или биш йөзне аларга алабыз. Или под будущий дом куябыз, фундамент, или под будущий тагы ни булса аларга зат кайсы реальный фәйдә китерә, или подарок үзләрен ирле хатынына ебәрәбез хаҗга. Вот шул затлар запоминается, шул моментлар куша ир белән хатынны, шул зат куша, үзгә затлар куша алмый, йөрәкнен вот шул яратуларны шул арттыра. Ә адәтләр, вот булмаган, кирәкмәгән, зур акчалар түләп адәтләр ул яхшыга беркайчан да китергәне юк и китермәс тә. Ышаныгыз, хәзерге яшьләрнен күп аерылуларынын сәбәпләре тоже шул бер, шул бересе, ышаныгыз. Әни ул әти, әтинен башын. Тыкылдатмый. Да, укушка, укуда. И әти соглашается, әти, әтиләр, егетләр, әтиләрне багырга кирәк, яшьләрне багырга кирәк, эшли, авырта, биртелә, и ике-өч көндә шуны ебәрергә, и бер алты айдан соң аерылырга. Ну, ул булмый, ал затны кирәк, ничек тә булса, без клубыбызга алырга. Сүләшергә кирәк, бәрәкәт булсын, и шул акчаны иле аларга ебәрергә, иле вообще может акча чыкмасын, потому что мин сорыйм, әтәм шул адәтләр яшь кешене үләнүдән туктатамы, туктата име, потому что адәт сильный зат ул, ул власть, ул контролировать итә халыкны, адәт ул, илкедән калу, и бик кеш, авыр кешегә надан китәргә, и кеше Утызга тәки, утыз бишкә тәки тора. Ник? Потому что хәзерге вакытны Шабашкада, ну, алтмыш, йитмеш, йөз, йөз иллегә тәки тапсыннар, үзгә регионнарда, Мәскәүдә, допустим. Ул ашый аны ел буе ештыра, ике ел ештыра, биш ел ештыра, ызбакуя, үзәсен. И всё, малайның Йөзүмеләк вакытлары китә, аңлыйсызмы? Ул шул затны алыштыра. Шуннан ул затларны кирәк безгә бетерергә. Нәк а, а, а, үзем без укыганда араб илләрендә, беләсезме, күпме мәһер анда? Мәһер иде, средний мәһер, на то время 2000 Унбиштә, по-моему, без килдек, унбиштә, плюс-минус. Мин интересовать ителә идем, сорый идем, араб янында торганда, туйлары булганда, нинди сезнең хәлегез? В среднем 40 мең реал мәһер иде. В среднем, атямыз, без средний алабыз. Күпме? Ну, бер ун ел таңлы. Хәзер 80 булсын. Сигезәр мең реал булса да, хәзер реал примерно, примерно унтугыз, егерме өч сум. Егерме сум санасаң да, сигезәр мең умножил на двадцать була миллион шестьсот. Давай, ул просто мәһер уты китерә дә кызга бирә. Бездә бетә унбиш, егерме мең кемнең ничек хәленә килә. Анда миллион шестьсот теге вакыттан ук иде. И все, и атасы чыкты шундый, мазнюк имеш, мазнюк то есть бавалган, алла, туй, анда тужизен адәтләре беләсезме нинди, аларныкы вообще миллион эше бар, и кырык яшькә тәки кеше йөри билләхи, дама, укый, йөри, эшли, капит итә, дулкка ала, и үләнәлми, яхшы вакыты өмердә бер тора шундый, егермедән анда егерме утызга тәки самый чен вакытын, Югата ул үзгә төште. Потому что адәт ул. И потому что кем дә аны алмыйда шулай и алыштырмый. Вискесы ничектер подвержены. Гонях булса иде, дин буенча дөрес булса иде, билләхи айтам, 50 яшькә тәки дә, 60 ка тәки дә үләнмәс идек, эшләр идек. Шулай дисә, динебез куша. Все, без динне тыңлыйбыз. Но бу же наоборот динебез, әлдә кайбер кой-то адәтләргә каршы.

Абдрахман гайта, Туеңны үткәр, әүли вәләү бишән, бер куй белән үткәрсәң дә туеңны үткәр, дигән. Күрсәт халыкка, никахыңны, туеңны үткәр, бер куй белән булса да, но лишнее, кайсы безгә авырлык китерә, яшьләргә авырлык китерә, ул затка кушылмый. Туй уздыру бик яхшы. Туйга кайчан кешене чакыралар, ул обязан туйга барырга, катнашырга, әлбәттә дә, анда ярамаган затлар булмаса. Аңлыйсызмы? Туй ул урынысы бик динебездә яхшы. Ник туй үткәрелә? Кемга тәнәк туй үткәрелә? Свидетельство. Свидетельство да халык белсен.

Ту, үләнү ул кешенен ярты дине диген. Кеше үләнде ярты дине туй тулды, калган ярты динен баксын диген, контролировать итсен и курксын шул ярты диненнән. Ә яртысы, представьте, кешенең яртысы тулгач, кеше шөкер итә Аллаһ Тәгаләгә, елып, сүләп, халыкны ашатып, ул яхшы. Ну, зур адәтләр. Алтыннар анда кила-кила, арапларда кила-кила, кила-кила. Бездә бер йөзек, ике йөзек, хәзер уже беләзек, йөзек китә. Ышаныгыз, бу зат туктамаса, 5-10 елдан соң тоже 3-400 граммга ете. Ышаныгыз, без шундый халык, адәт халкы. Бездә ул илкедән калган, и ул безне бик каты, нишли, кыса. И Булса шундый киләчәктә шул затларны лучше не итәргә, туктатырга, обязательно. Кеше может айтырга, мин щедрый, мин щедрый, не исте жәлләргә. Монда бар исраф белән щедростьның бар бик зур аермасы. Зур туйлар, кеше сиңа мең кеше, хоть мер мең кеше килсен, ашат хоть не истә белән, җаның теле. Әлхәмдулиллаһ Тәгалә кушат, возможностең булса.

зур бозыклык дөнья йөзендә таралыр, потому что треб ир кешенеке физически требует потребность хатыннарга зур, бик авыр ир кешегә хатыннар күргәч, тагы койты образда күргәч, тарта. Шуннан безнең бар динебез кушар халял белән ябырга шул затны. Ну кайчан ул юктыр, таки юктыр, булмый, аннан тормыш та авырая, үзгәсе дә булса да, и кешегә авыр була, өйләнми дә, соответственно, вахты да үтә, и акчасы да бетә, аннан вакыт үткәч өйләнә уже, анда зур ниләре була. И яшь кызларга да, әлхәмдүлилләһ, яшь малайларга да, Аллаһ Тәгалә үзләрен кушты, еңеләйтеп өйләнсеннәр дә и сау гына торсыннар, и яхшы гына, бәрәкәтле генә туйларын үткәреп, лишний затсыз, килә кирәкмәгән затсызны бетерергә. Аннан, аннан вот последний вакыт яшьләр аерыла. Нәктер аерыла, Аллаһу әкбәр. Аерыла да все, аннан кодагы бара да кодага теге өйгә требовать итә кургычларын кире. Требовать итә паласын кире, требовать итә уысын кире, бусын кире. Потому что биш йөз мең вложил кызына и ожидание ул, уйлый, что ә хәзер бу тәки уздыры, мешелу куну уздыры, без кендереп ха безнең балалар бәхет эчендә тора. Ул алай түгел. Тотына ниндер авырлык, та и все ачуы. Килә дә, потому что ул ул акчаны түләде, вот тора алмадылар, давай киле, кил кызым кире, нәрсәләрне алдык, үзгәне, моны, тегене, все.

Биш грамм булсын, һалтын дүрт, дүрт мең, дүрт мең ике йөз булса, егерме, егерме мең өстенә мәһер бирде рублей. Тоже яхшы мәһер, безнеке кебек. Яхшы, нормально ул, но так да. Гадәтләр кайсы безгә авырлык китерә, шул затлардан, әлбәттә дә, безгә Тыелырга, тыелырга кирәк. Ышаныгыз, абыйлар, э, без хәзер тоже балалар асырыйбыз. И мин тоже теләр идем баламны җиңелчә, бөтен халыкны чакырып, бәрәкәтчә, яхшы сүзләр белән шул туйларны э, уздырырга. И мин уйлыйм, һәрберебез э, шул эшне телидер. Үзенең баласына, чтобы бер, бер э, яхшы гына, сау гына яшәсеннәр, э, торсыннар. Ышаныгыз, шул затлар Китерә. Так, бер сорау алабыз да и футболыбызны сөйлибез иншалла. Сорауларыгыз бар? Ә, юктыр. Ну, бу как начинание гына, бик әлбәттә дә күп сүләвләр бу темада бик күп. Шуңа күрә иншалла киләчәк утырышлар булса, Раббым насип итсен. Так да күбрәк сүләргә и полезно, что булсын. И сезгә дә сораулар белән сүләргә енау бергә үзебезнең хәтта бу авылыбызда яхшы бәрәкәтле без зурлар да бит без картлар уже 35 40 50 яшьлеләр без уже аланнарыбызны балаларыбызны уже тиеш нишләргә более менее багырда киләчәкне дә штук тәртиплерәк булсын общество тәртиплерәк потому что